Göz diýeniň gözi çyksyn, burun diýeniň burny çyksyn, nämesi degse şo çyksyn. Göz degmez, göz degmez. Eger bir erkek söýýän gyzyny hakykatdanam almak islese, e, diňe Yz bilen bir arzuwlar eder, toýmuzda eýtsek, toýmuzda beýtsek, çagamyz bolsa, eýle bolsa, beýle bolsa şon ýaly arzuwlar eder. Ýöne öýlenmek islemeýän oglan, Ýok men öýlenjek däl diýer. Gyzlar kellämizi işledeliň, eger bir oglan bize hem söýgi biz oň söýgülisi bolsak we biziň ýanymyzda Ýok men öýlenjek däl diýse näeliň? Meň kellämi alyp bilenok. Sizem azajyk kelläňizi işledeliň bolýamy? Şon ýaly oglanlardan uzak duralyň. Olar bir öküz. Bolsaňyz, siz duşuşan wagtyňyz sizi diňlemän, siziň eliňizden tutmana çalyşsa ýa-da ogşasa, köpçülikde ýalňyş hereketler etse, biliňizden tutup, ýagny jynsy gatnaşyklar etmäne çalyşsa, siz ol ogluna asla we asla ynanmaň. Oň eýýäm niýeti başga. Sizi söýýän erkek her wagt diňlär siziň problemalaryňyzy, siziň eden işleriňizi, görüşmedik wagtyňyz näme edenleriňizi, umuman durmuşyňda bolan zatlaryň hemmesini öwrenmek islär. Bu zatlary senden soraman diňe seň eliňden tutmana çalyşsa ýa-da başga zatlar etmäne çalyşsa islär, köpçülikde islär, ýekelikde bolsun. Eýýäm ol oglan siz bilen wagt geçirmek isleýär. Şuny ýadyňyzdan

Meni ýalňyşdyrma diýýän ana ýene ýalňyşdymda tüw. Aslyny klipçi diýenokda bolaý şunuň. Aý indi tüweleme bu sakal goýberdip zat edip öňki alkaşymyzyn ha indi molla bolup barýa. Muny metjide ymam belleýäler. Metjitde wagyz nesihat edip oturan. Metjide geleňizde orsuça gürlemäň. Külli günädir diýip otyrka Işigräkde içi işikde oturan çüýşüdeş dostlarynyň biri. Molla aga, diý dogan, jana köşek, diý dogan, laby sadaka diýip bir zat zyň dogan, dabaý diýip aldy, diý. Aýalyň metjit-dä, muňa ol-bul düşýär garaz, bir ýedi-sekiz million pul düşýär welin, menem ömrümde bir halal iş edeýin. Allajanam günämi geçer. Şu Aşgabada gidip ýetimler öýüne tabşyraýyn şu sekiz million manady diýip, Bir pakedi doldurýardy, münýär poýizde. Ýekeje özi bir kupede. Bir owadanja gelin geldi-de, Ýaşuly, ýanyňyz boşmy? Hawa, boş keýgim, geliň, geçiň. Aşgabadamy? Hawa, menem Aşgabada. Beýdip gitseg-ä ýüregimiz gysar, gel oýun oýnaly. Ä, näme oýnaly, keýgim, diýdim, oňa. Oho diýen oýun oýnaýaly. Wah, men bilemok-da, öwrederin häzir. Ine, aňryňyzy bakyň. Men arkaňy sypamda bäriň bakaýyn. Bolýa, keýgim, diýip, aňyrsyna bakdy welin, daşky eşiklerini aýyrdy, diňe içki eşiginde ýalpyldap dur-da, näzijek gelin. Arkasyny sypalady, bony yzyna öwrüldi-de, Oho! diýdi. Ana, eýýäm öwrenip başladyňyz. Han keýgim, senem onda haňyr ýeme bak, diýdi. Ýaşuly adam bir ak köýnek, ak balak, başga näme bolsun onda? Sypyrdy-da, Indi bäriň bakaý, diýdi bol. Oho! Haý, bolmady, ýaşuly, ýene aňryňy bak, diýdi. Ýene aňyrsyna bakdy. Ýöne men arkaň sypynjam gara şol gulagyňam dyk gözüňem ýum diýip diýä. Wah, öňem gulagym kerräk dykylan ýaly diýip onda-da dykdy diýä gulagyny, gözünem ýumdy. Wagty bile sypan-a. Aý, keýgim men üşejek bolýan, sypa gör diýip. Aý, ýuwaşja-da yzyna seretdi welin, ýaňky gelin ýok, pulam ýok, eşigem ýok. Oho! Bäsdemkäm indi diýip, şu gapyny açyp yşyklaýardy. Heý, tanyş-bilş geçmezmika? Bu ýer, bu durşuma men nädip Aşgabada baryp düşerin diýip. Agyr gördi bolma, iki sany arap gelýär diýýär. Deňinden geçirdi ýaňky araplary. Ak eşik, ak selleli. Indi gapyny şakyr şukur ýapdy-da, indi prostiniň birine biline ogşady, birinem egnine atdy, nawliçkanam kellesine saratdy. Ýaňkylaň yzyna düşüberipdi, heý, tanyş-bilş duşmazmyka diýip. Birki wagon geçenden soň ýaňky araplar durdy-da. Ýaşuly, Näme, senem oho oýnadyňmy? diýipdi.
Essalamu aleýkum we rahmetullahi we berekatuh ýaly adamlar, hanymlar we jenaplar. Biz indi şu gün nesip edenden Stambula gidip barýas Aşgabatdan. Inşallah işler bardyr täzeleri görmeli. Bir minut ýatyw ýok, diňe basa bas. The Bas. Nesip edende diňe öňe perýod täze işler bilen görüşýänçäk salam aleykum.